Atin thuai bia in sim ngat na phul tok thia ra kan dal tel a atin thuai la ong la fa te chami hin sin in kan na pi tin thuai nu te en sen ma ina chin kan rian na tam tuk ya kan hung thiam lai lo ti makaten rak zau na lo na pu tin thluai pa cu um lo e nupi tin nupi tin thluai nu lawng um e sang cem la anu le pa cu mi hin si that in rak zoh hna law rung za tawi te nang na fa te kha rong rong rong o ma khan dir ve o atu atu o hong dir mi te kha fam tawi la fa te in si e du len fa pa te kha si e tha ten rak zoh hna law nau le te te na fa le te Nan chimmi nan duh lo maka nih khat tal nan mah tal nih bia nan cah hnok lo maw? Nan cah. A dih cang ko maka maka te kha ka duhnak maka duh u. Na pi tin suai no kha ṭha ten ka pi ka thih hnu zong ka hmu. Maka

Mihihi sem ṭial fapa te si a tawk hnin sang e ma ci cun hite he ai ve ni chin fa zo el si ma cun ma te he biak thia biak thia nau te si hi boi hu fam te mi ṭhat chu ei nau hniang te si e cun hi hi ni khun la san hre fanu te Hi keimah tu te Lai Biakthang si sungṭia rak zoh te la nangmah an lomi te si mu mi hi e mawng la ngun pen khanu te si mu cun hi te so bawi hu far te hniang ṭha mi hi e mawng fanu te si e mai lak la lo kha te kan zoh hna kha rak zoh cik cak hna lo Lal Biakthang la khi adam tam ngak se te ni tha chuai nau te lan za te hin sem pil fapa te am ka te hin bia tha ten rak zau te lo a phim dik cem te ni te san thiam tuk mi te si an sai di ha ka

A pite le ka pute le kha atu he ka khua lei ah kan kuli le kan tlang rian ling cingte phai he kan i hlatnak lam kan cawh ling te si atu ah hin hi ka hmun ah phiar ti khua tiang a kan rak zul mi a kan hoi le hna cheu cu khuy rang deuh in a kal mi cu an kan kir tak sihmanhsehlaw ke te na ra mi a tong va suk le so har ba te na kan rat mi he hina he nan hmu min ha hen si he na pu pi hoi na he cha ze pawa kam pa tak tak dir mun in kan ri ni hi ka mun tiang zong tlam king ten kan zul kho te pun na pa le hin na pa le adang upa de hu cho ka chim na lai lo he chun phai a na pu chung hin pa zong ka hen na kan te thi chun monica pu hi na dang do he chun si ngak se biak he ai kup mi te hmai biak te me mi te he chan ze si Ah, na pu kham kham ceu pa te kha si cu eh cua pa kham ceu i anau kha si cun pakhat aka ai ka umi hi ah no thla thla cung e pha hun ti chu parcia parcia hun za peng si cun pe parcia cun pakhat khi dar len hi an ka sen ai rukmi khi nomi kha kha dangdang he cu rak zau ko hna lo na hngat lo kan pi te nih hngat lo mi hna kha ani khi cucu city kha rak sim te ko hna ti kha kan cha hna i nan cungah tampi kan lom hi ka kan rat pi mi hna an di laksung long khan lopnak tampi kan ngei ti kha kan chim ka duh mi si Hika hen amah video record a kan tuahmi siabawi zong he thansian kan herhnak mu ko ah amah he tu hen voi li voi nga nak hrong thansian kan minung te kan i ruah ve mi si amah he amah zong nih hen a thinlung ahcun thanhring ai chia ve cang ko lai ti hi kan duai kan herhnak mun po ah kan ko kan au langmang mi kan siapa si a chung zong ah kan i lawm cun hika kan rak ti mi khuami tete cun hika khua le raw ah kan kilveng tu kan pi le kan pu khua zong kha an cu tan ti lomnak kan ngei ti kha van chim chih ka duh mi si kha keimah he parte nan tang chu ka si a nu kunge a u upa bia ke apa se keimah he ka si rak ko zo ko lo nan ṭang mui tlek te hi ka fanu te par mah he he namo la nih an kan chet ni si kan i lawm tuk na nu ka he khok re lai namo na si kan pek ni si

kan zaih ko he kan khuatlang jing hmu tlang le sanchung in hna khi lang khua thi ni hi kang ni han hun khua khazab hla ta khi kan jan te chu de ko chim lo ma sang sin ah Ka kan khua cu tu hmun thar kan umnak khi chaklei bik kha si vein khuan kan sai ṭhan te ko lai maw cun hika rak changtu hi phai khua si lai hi ani cu an lam zong ṭheng ne chun i do ngai ten an um ko hna hi

na bol lang ti lo par kong him hla sala tha ngai nan video je na pe that ngai ne Asile Lairam cu pa le nu nan cungah hin lawmnak tampi ka ngei. Kei cu nangtang hi an toih te lo bia ka chim lai. Ka chim dihmi hi Jesuh dawtnak Pathian dawtnak kong lawng si lai. Minu ah a si lai, Pathian dawtnak ah. Nan pahnih Bawipa nih an hruai hna i Malaysia nan kal i nan pahnih te Bawipa nih an hruai hna. American ah an hruai ṭhanmi hna Bawipa a si. Cucaah cun Bawipa sin lawm la nan chim lai. Keimah zong atu hi nan ṭang le ni hi ni fate zing fate dingah nan ca thla ka cam. Cucaah tu ngakchiat te hna zong thluachuah an pe hna i tu nanmah zong nih ni tiah tiangah nan zate dam te nan um hi Bawipa a si. Cu ca her bikmi cu Bawipa sin lawmnak nan chim lai. Bawipa lungvuah nan phi lai lo. Bawipa sunparnak le nan kal lai vawlei sunparnak ah vawlei cung ding e ṭhalo vialte nan hrial lai i Bawipa dawtnak biatak le thazaang nan lai thianghlim tein nan hmuh lai. Hi cucaah a he bikmi cu kan caan bikmi hna cu kan thinlung na thim. Pathian lo cu zeihmanh a um lo. Vawlei thluachuah, van thluachuah a kan petu Pathian si. Cucaah Bawipa sinah khin lawm hlah seh. Thlacam zungzal u law, ngakchia hna ca thlacam zungzal u. Na rianṭuannak kip ah aw Bawipa sin lawm hlah seh, law thlacam zungzal u law timi ca kan duhmi hna a si. Kei cu nan ca hi aho pektu fa vialte, ramdang mi vialte, hika um vialte nan ca thla ka cam zungzal. Bawipa nih a ka theih.

A chunglei thilti pakhat hmanh kan tuah lo hi dam tein nan um si ahcun nan unau rual khika lei mi nih biatak tein rak ka zuam law kannih cu kan biate cu a tungtlang vialte cu a hringhran cu kan tuah rih ko cang i fapi in va rak ruat u law thla kan in campiak lengmang ko hna hi hi kan biate cu zaw law tu hi hmun thar ah an hun thial cang i tu in hlei bi an hung um cang Inn hleidin a um cang i khumbuai hrawng hlang ah hin cun tam nawn deuh kan hun ṭhial ko cang lai he ka tu le ka. Patphia inn hi ṭha tein hika hmun thar kan khua kan ram te le hi ṭha tein rak zoh u law khika lei i video tete kan in zaihmi hna hi nan hawile zong zue te ummi zong thawng rak thanh cio hna u law ti kan hmanthlak te kha rak kuat cio hna u mu kan khuachung te hmu ding ah ka tu le kan i lawm tuk hringhran kha. Atu hi video zeipar kan sapa he kanmah cu PCC Pa Bawi kan ti. Christmas zong ah, kumthar zong ah mah ni ah kan saih i atu hi Hakha in khua phan rih lo in atu hi kan i rum thaw i Sullam, Pakhat bak ah hmunthar kan hrawng phan i atu hmun hlun ah kan bong chuang colh lai i hmunthartu zei hmasau si kan ti hmunthartu kan zei hi ṭha tein hika zawn nan nu nge khin lo dang hin tete ka ka zawn hi ka zawn a si tiah nu thlia kha ṭha tein

Tupate tatkawng khan atu in tang i sasami tete hna he kan fanute he rak kan zoh law kan i hal nang sim i lo le matau kan si. Aho man i rian ṭuan thei bantuk lo na he na pale le nu le na tu le le na he nu le le na si hna ko heh. Hmailei ah Pathian nih biacuang ah khan an pek hna sehlaw hi tluk tiang sunglawi te phumi vialte fiak ti lam le sa te a sathahnak le pui te tua leng ah hika ti a phumi vialte hi tluk tein lam le sa te nih kan ti piakmi hi Pathian thluachuah a si.

Bawipa cu an cung i thil ṭha a tuahmi caah khan le a fekmi a dawtnak ruangah khan an lawmh hrimhrim awk a si. An cungah thil ṭha a tuahmi, kan cungah thil ṭhami, thil ṭha a tuahmi ruangah hin mipi vialte le tuzan a rami thluachuah kan hmangmi vialte hna hi Bawipa nangmah thluachuahnak kan pe ko tiah an sin thlaza kan cam. Tuan caan kan caan hmannak, kan nunnak kan caan vialte na kuthiang ṭhan in Jesuh na min chungah lawmnak tla cang kan Pathian. Amen. vialte nih an cah kan Bawipa Jesuh Khrih lawmnak nih a ka chim tawn ah hin minung hi kan hong chuah tikah hin zeihmanh kan hngal lo Kan hong chuak i thil zong kan i chawh ti lo. Kan pum lawng bakin vawlei ah kan mah zei ka si lai ti kan hngalh lo bik khan holh kan thiam, thinlung ruahnak kan hong ngei, tuaktan khawhnak kan ngei, ṭuan khawhnak kan ngei, patikhan a kan hong ṭhangter lengmang. Minung kan si bantukin Pathian nih khua kan chuah cang bantukin

Lairam ceu, cun a changtu ah Van Tha Par, cun atu Hakha hin a hrin laimi cu Emmanuel pa a si lai. Makhakha ca khan thlacam kha mipi ca khan din lai. Thlacam awk cu